Yoo, woba so a na ɛne deɛ kwan so na woayɛ dɛn? Woahyɛ ayɛrɛ ama yɛ sa tugu na ayɛrɛ. Afa w'ani nhyɛ. Mama yɛ tan wate na yɛnyɛ dɛn? Yɛsiesie ho na yɛaba. Ɛnnɛ ɛbɛkyɛ dɛ egya bɛyɛ dɛ ɛbɛsɔ. Mese sɛ woyɛ sɔfo o, sɛ woyɛ president o, sɛ woyɛ ɔhene o, sɛ whatever you are no, nneɛma no a ɛkɔ so no, sɛ ɛnyɛ a, we will speak about it. Me nua, yɛn ni abere o. If we are talking about freedom fighters a, yɛbra na ba bɛyɛ video bi a ɔka criterias a ɛwɔ sɛ obi yɛ freedom fighter.

Ɛnnɛ asɔfofoɔ deɛ wɔn so Enti me nne yɛfrɛ no sɛn? Baaba a ɔyɛ sɛ Mala haa Ɔsan so yɛ sinsini a ɛba abɛkasa Nsɛm a ɛrekɔ so Nsɛm a ɛrekɔ so no Ɛnnɛ moba abɛtie asɛm Na moba abɛka akyerɛ Meka akyerɛ mo sɛ mese There is a time a ɛwɔ sɛ We need to eliminate all the evil people Me nua Abia na wokɔ asɔre Yɛntan wo o Asɛm no a yɛayɛ kan, ebi wɔ hɔ no ayɛ dɛ monte aseɛ. Whether you are a Christian, whether you are a Muslim, yɛntan mo. Na adeɛ ne sɛ, yɛn nyinaa no, ɛwɔ sɛ yɛyɛ baako. Enti biribi a ɛrekɔ so a ɛntwa yie no, ɔho, we will speak about it. Enti sɛ woyɛ President, me nua tie, mama, sɛ woyɛ President, ah, voice no, woyɛ President, ah, na sɛ whatever you are doing is bad a, yɛbɛyɛ dɛn? We will speak about it. Saa ara nso na sɛ oyɛ ɔhene na sɛ whatever you are doing no nkɔ yie a, we will speak about it. If you are a celebrity na sɛ wo wɔ yɛfrɛ no sɛn fans, wo wɔ followers a, you need to speak for the people ah, na sɛ woammɛyɛ a, we will speak about it. Saa ara nso na yɛka akyerɛ wo sɛ, sɛ woyɛ sɔfo, you these pastors no especially, you have a lot of people. Ah, mo a moyɛ asɔfofoɔ no, mowɔ lot of people a anka yɛfrɛ no sɛn, fix the country eyi a yɛreka yi, anka ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ anka moyɛ dɛn, mo preachi no wɔ mo asɔredɛm. Ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ anka mmarima no a wɔgu mo asɔredɛm mu no, asɔfofoɔ no, mo na ɛwɔ sɛ anka moyɛ dɛn. Mo na ɔsɛ nka moka kyerɛ mmarima no sɛ this is the time a Ghana is not prospering. Mo na ɔsɛ nka moka sɛ this is the time a mmarima no a wɔgu mo asɔre dɛm hɔ no wɔn nyɛ dɛn wɔn nsɔre shout out to all my people Richie I see you na mmom no asɔfofoɔ no pɛ sɛ wɔn tame mmarima no a wɔn gu hɔ no ana wɔn adane mo nkoa ana wɔn adane mmarima no agyimifoɔ nti instead of the men to wake up their asses and fight for the country because ɛde no a ɛkɔ so no ɛnyɛ no sɔfofoɔ no are telling you and they are not telling you people the right sɛ mo nsɔre na yɛnyɛ dɛn yɛn fight for ɔman no now what they need is what power what they need is your money nti yɛn na yɛba bɛka nsɛm bi akyerɛ wo me nkasa bebree wate aseɛ na me no sɛ wa follow me akyɛ a me di nkan speaking against churches me nua if you don't know na sɛ o kɔ asɔre a gyae because the church no ɛyɛ evil thing. Me a mefiri aburokyi baa Ghana no, mebɛka akyerɛ mo sɛ I came to learn ah, I came to learn reality, deɛn na ɛyɛ abosomsom, deɛn na ɛyɛ yɛfrɛ no sɛ yɛn nananom mo nneɛma, na the places I have been going no, let me tell you the truth, baabi a makɔ no, akɔmfofoɔ ne adunsinifoɔ a mebaa Ghana meresua adeɛ a makɔ akɔsua adeɛ a merekɔ akɔgye nneɛma kakra bi de ayɛ nneɛma kakra bi no, me nua, the sɔfofoɔ no a makɔ akɔhu wɔn wɔ hɔ no, ɛnyɛ nsɛm biara na ɔdɛ yɛde to hɔ ɛnyɛ nsɛm biara na yɛde to hɔ but ɛnɛ no mebɛhu me me me malam yi malam aka asɛm bi akyerɛ me ama maka kyerɛ no sɛ malam ade no a ɛrekɔ so no ɛyɛ ampa malam ka kyerɛ me sɛ afei na wɔhu sɛ sɔfofoɔ no ɔmo nni tumi ɔse nana shady saa na mo ka nsɛm bi sɛ sɔfofoɔ no ɔmo yi so nduro sɔfofoɔ no ɔmo yɛ sɛyi na saa ɛyɛ ampa afei na wɔahu Ɛna ɔse Mallam ɛyɛ deɛn ɛna ɛkɔɔ so nti meba abɛgyae Mallam na waka one or two things bi ɛhɔ na wobɛhu sɛ mese if you don't know and you are going to church stop the church me nua asɔre no mongyae because ɔmo nni tumi ɛna Yesu o sɛ God bia ɛmfrɛ obiara wɔ ewiase mu a ɔbaeɛ saa nkwaseasɛm no na yɛka akyerɛ mo sɛ obi ba bɛwu gyee me nom mmienu nkwa ɛno nti ɛna ɛma yɛn adwene ɛnyɛ adwuma no sɛ woka kyerɛ me sɛ obi bɛwu gyee me nkwa a na deɛ ɛkyerɛ sɛ Bɔne bi a medi no menyɛ dɛn menkɔ so na mendi bɔne no nti if somebody tell you sɛ obi bɛwu gyee wo nkwa a that means he is giving you a certificate to sin me nua momma mo adwene nyɛ dɛn ɛnda hɔ the truth must be told sɔfo bi ɛni power sɔfofoɔ no a wɔsɛ mo sɔre na wɔka kyerɛ mbɛɛma no sɛ they should go on the street they should fight no what they need is your money what they need is power and they are ready to kill people for it. They are ready to kill people for it, a me ankasa makɔ akɔhu bi, na ɛnnɛ no mede mo aba Maalam for Tawo hɔ, Aseda Herbal Centre a ɔno na ɛyɛ nnuro no nyinaa ma yɛ. Yɛbɛgyaa no na waka nsɛm bi because ɔkaa nsɛm bi one or two bi sɛ ɛɛ ɛyɛ dɛn mpo na yɛse ɛɛ yɛfrɛ no sɛn? Asɔfofoɔ no tumi gye firi ti yɛ yɛ yɛ yɛn na yɛyɛ aduro no, yɛn na yɛyɛ abosomfoɔ no ama asɔfo kɔ aka kyerɛ wo sɛ mɛ use yɛfrɛ no sɛn? Herbal medicine. Me nua, ma w'adwene nyɛ dɛn? Ɛnda hɔ. Maalam. Ɛnna yaba ɛyi wa so ɛyɛ. Yoo atiefoɔ, me din ara ne Mallam Fatawu anaasɛ Dɔkta Fatawu a nkurɔfoɔ de frɛ me. Na na mereka asɛm bi sɛ kyerɛ papa yi, yɛtumi twa movie na yɛama sɔfo de si a ɛde firi ti yɛfrɛ no sɛ kɔnfoɔ. Na sɔfo no nso wie a wasan aba kɔnfoɔ hɔ sɛ ɔba bɛgye powers de akɔyɛ asɔre. Nti wa imagine sɛ asɔredam no a wokɔtena no ɛyɛ bɔne ma wo anaa ɛyɛ papa ma wo. So ɔho no? Obi wɔ hɔ na sɛ ɔhu sɛ wonnom abibiduru a, ɔnim sɛ bosom na woyɛ dɛn? Wosom. Na Bible no a mo ankasa modi akyire no, Bible no aka akyerɛ mo sɛ yɛndi aduaba na yɛmfa haa no nyɛ dɛn? Ɛnsa yɛn ho yareɛ. Na sɛ wo sɔfo, yɛbɛtwa movie anaa yɛbɛyɛ adeɛ, mo se Holy Ghost, fire, na ɛmfa ya yɛn. Wowie so a na wasan atwa anho aba sɛ yɛmmoa ɔduro no mfa kɔyɛ asɔre. Nka bɔ hɔ wiem.
Me se, mo frɛ Holy Ghost a ɛmfa yɛ ayɛ yi. Holy Ghost no ɔne hwan? Tumi a ɛkuta Mallamfoɔ ne Akonfoɔ no, ɛno abien na Asɔfofoɔ no nso yɛ dɛn? Ɛyi so. Na kyerɛ sɛ wo kasa a, wɔn ba w'aso a ɛyɛ sɛ wɔn ba abɛkyere Bebree, biara. bebree, bebree, mentumi nkan. Bebree. Enti woyɛ sɔfo na wopɛ tumi ayɛ adwuma a, ɛnka sɛ nte aduro, sɛ aduro nyɛ. Yeah, woyɛ sɔfo na wopɛ tumi de ayɛ adwuma a, ɛnkasa ntia aduro sɛ aduro nyɛ dɛn? Ɛnyɛ. Adɛn nti na aduro nyɛ? Woyare na yɛbɔ mpaeɛ ma wo na sɛ woannom aduro a, wo ho ntɔ da. Saa. Yeah. Enti mo no a moayɛ mo adwene sɛ mobɛboa ma nyamesom no ayɛ dɛn? Akɔ so no, mo nso na mowie a moasan atwa mo ho aba sɛ yɛndware mo nnuro no mmom nyɛ du sɛ baabi obi bɛyɛ a obi frɛ wo sunsum wɔ ahwehwɛ mu a, ɛmma.

Yɛka Betwani a, Yesu Kristo. Ɔno ne Betwani a ɔdii kan baa wiase first. Mm. Deɛ nti a meka saa sɛ, nyɛ ɔno na ɛpagya nsuo de dane nsa. Yes. Nti ɔnyɛ Betwani. Ah, kii no no no no. Kii no no no.
Ɔno na ɛpagya nsuo de kɔɔ soro na ɛdane nsa. Mm-hmm. Nti yɛka Betwani a, Yesu Kristo. Ɔno ne Betwani kane a ɔbɛdii kan baa wiase. Right. Nti nsa ɛnyɛ adebɔne. Sɔfo bɛka kyerɛ wo sɛ mɛnnom. Adɛn nti na ɔse mɛnnom? Onim deɛ nya deɛ wɔnom a ɔnya yɛ dɛn ɛfiri mu nti ɔse mɛnom bi. Mɛnom. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Ɛti akristofoɔ akramɔfoɔ yi sɛ obi kɔgye aduro sɛ ɔde ɛbɔ ne ho ban sɛ ɛbɛyɛ obi twa ne sekan a ɛnkɔ a mesrɛ wo ɛnyɛ bɔne. Mm-hmm. Ɛsiane sɛ sekan twetwe Yesu abrɛ so na obi twe sekan twa obi aso. Ɛti wɔn na twe sekan kane. Yesu na twe sekan kane. Ɛti ɛwɔ hɔ. Enti sɛ wo a wutie me no, sɛ wopɛ sɛ wunya tumi na woba Agyapa Herbal Center yɛasoɛeɛ a, yɛbɛma tumi ma wode akɔyɛ w'asɔre na akɔyɛ Holy Ghost fire a yɛso ɛbɛfa yɛ wo. Obi atwerɛ obi atwerɛ sɛ adɛn nti na ɛwɔ sɛ mo nso moyɛ dɛn mode ma wɔn because wɔn ba bɛgye wɔn bɛgye aduro no a na wɔn asan akɔdi deɛ nananom atɛm nti adɛn na ɛwɔ sɛ mode saa aduro no mode yɛ dɛn mode ma wɔn ɔba a ɔba a ɔbɛka dɛdɛɛdɛ ayɛ dɛn akyerɛ wo

Deɛ nti a meka saa ne sɛ, first no na yɛn naananom wɔn pagya nsa de kyerɛ Otweaduampɔn Kwame, wo nsa ni oo, mɛma wo nsa, asase ya, nsa ni, na ɔde agu fam. Saa time no na sɔfo nni obi yere, saa time na sɔfo mfa n'asɔreba. But saa Bible no baa abɔnten no a, yɛn Akristofoɔ no a yɛwɔ Ghana yɛse yɛagye ato mu no, yɛkunkum yɛn ho. Yɛdi nkurɔfoɔ yerenom, asɔfofoɔ no di nkurɔfoɔ yerenom because of Bible nti. Megye di sɛ sɛ Kwaku firi a na wokɔɔ hɔ sɛ worekɔpɛ no akɔsom no na yɛde ama sɛ kɔsom no a, wontumi mfa obi yere. Saa. Ɔnim sɛ sɛ ɔfa obi yere a, yɛbɛku tu suman no bɛyɛ dɛn? Ɛbɛku no. Ɛte wonim, nsɛm a yɛ nkurɔfoɔ ka no ɛfa yɛ a yɛyɛ aduro no ho no, ɛnyɛ. Ɛsɛ sɛ me mete ha yi, me nana, me nana ɛna ɛde saa tumi wei yɛ dɛn ɛmaa me. Mhm. Me nana nso de tumi no maa me no, mhm. wɔnka nkyɛn m sɛ memfa nkum nnipa o. Mhm. Me nana nka nkyɛn m sɛ memfa me nua yere. Me nana nka nkyɛn m sɛ obi ba hɔ sɛ ɔbɛgye ɔyare na sɛ ɔbɛhwɛ ne ho yare a menkɔfa nnipa no. Ɛnso asɔfofoɔ no, Bible nti wɔn yɛ. Mm, na kyɛ sɛ yɛhwɛ mu a, na kyɛ sɛ Bible no ne saa Yesu de ne deɛ tumi bi anyɛ dɛ. Tumi nim, tumi bi anim. Ɛsɛ deɛ nti a meka kyerɛ sɛ tumi bi anim ne sɛ, Wo adeɛ a tumi wɔ mu nim sɛ mekɔyɛ adeɛ wei a, adeɛ wei ɛbɛku me. Wobɛkɔ akɔyɛ. Dabi. Tumi biara nim nti na sɔfofoɔ mudi nkurɔfoɔ yerenom no. Sɛ tumi wɔ mu a, sɔfofoɔ mongya nkurɔfoɔ yere mu nni na mongya m'asɔfo yere nketewa, m'asɔfo nketewa, wɔn yerenom, mongya wɔn fa. Sɛ tumi wɔ mu a, sɔfo bi a ɔgye ne ho di sɛ tumi wɔ Bible mu sɛ mekɔfa obi yere a ɛbɛku me no, saa sɔfo no, wɔnyi ne ho adi. Esiane sɛ biribiara nni hɔ saa a ɛwɔ Bible mu saa tumi wom a sɔfo tumi di n'asɔre ba. Bible no se kyerɛ de ayɛ ɔmo na mo twerɛ ɔmo se kyerɛ akwadaa no kwan pa no wɔbɛnyini abɛyɛ dɛ abɛyɛ panyin pa na wo kyerɛ akwadaa no kwan pa na ɔsan kɔdi akwadaa no a kwan papa na wakyerɛ no no. Mm, na kyerɛ sɛ yɛ breaking it down a sɛ yɛka no sɛ ebi a ɛdɛ let me use that word abosomsom a sɛ saa time no a ne tete no yɛn nananom ne abosonsom te hɔ no, anaasɛ yɛka sɛ wɔsom bosom no deɛ, let me use that word, yɛnim sɛ yɛn deɛ yɛnsom bosom, but wo deɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nyinaa bɛte aseɛ no, na saa time no sɛ bosom wɔ ofie a, wontumi mfa obi yere. Dabi, dabi, dabi, dabi, me hu ebi kura nsi. Aha, na saa time no bosom wɔ hɔ a, wontumi nwia obi adeɛ. Dabi, dabi, dabi, dabi. Na seisiei no a yɛde Yesu ne Bible no aba no, akorɔmfoɔ ɛdɔɔso. Ma menkyerɛ wo adeɛ bi, yɛwɔ kuro bi wɔ yɛn nkyɛn ha, yɛfrɛ hɔ Sasa. Dɛ nkyɛ ma me mani firi wɔ sasa na abosomsom mu na wɔ sasa na kurɔno ni sasa saa obi nwie obi adeɛ wo sika tɔ fam wɔ sasa wobɛkɔ aba bɛfa ɛnɛ a Yesu bɛtena sasa akorɔmfoɔ nkoa bɛgu sasa nkorɔfoɔ odi nkorɔfoɔ yerenom ɛwɔ sasa bɔnten so ɛna yɛ hɔ nko nkwanta kɛse ɛhɔ yɛ akɔm bea ɛso nnɛ Yesu kɔtena hɔ no Yesu firi aburokyerɛ bɛtena nkwanta kɛse no adwamanfoɔ nkoa ɛna ɛbɛgu ɛ ɛbɛgu kuro no mu ne korɔ no. Mm. Eti sɛ wobɛka kyerɛ me sɛ mendi Bible n'akyi nkɔbɔ korɔ no. Mm-hmm. Nkurɔfoɔ atutuo akum wɔn nuanom because of Bible nti. Sɛ ɔnim sɛ sɛ ɔkɔ twetuo wɔ ne nua so na ɔba no kwaku firi bɛku no a wɔntwetuo. Adɛn nti? Mm-hmm. Tumi na ɛkuta saa bosom no a wɔn sɛ ɛnyɛ tumi papa mm-hmm. nti woyɛ bɔne a ɛbɛkum. Nti wɔn se ɛnyɛ tumi papa. Mm. Mm. Deɛ nti asɔfofoɔ no gansiw sɛ bosom nyɛ tumi papa no yɛ saa adeɛ no, mm. wokɔdi bɔne a ɛbɛku wo. Mm. Na kyɛ sɛ yɛhwɛ mu nso ne sɛ nipa nipa ankasa no yɛmpɛ yɛpɛ sɛ yɛdi bɔne saa bɔne na yɛdi bible no akyi no mm. wo a wopɛ sɛ woka nokorɛ wɔ wiase wodi ɛpa woyɛ nokorɛfoɔ wɔ wiase no wodi bosom akyi

a mewɔ no ɛyɛ bosom suman na aka me wote aseɛ ɛna mede yɛ adwuma me nkɔkum obi because menim sɛ nkɔku obi a mebɛduru fie a mɛwu wote aseɛ na deɛ ɔse wɔkura bible no ɔbɛkɔ akɔkum nipa na waso afunu no de abɛhyɛ no pɔpete ase sɛ ɛbɛyɛ ɔbɛnya tumi ɛde ayɛ dɛ ɛyɛ nasɔle na ɔgyina hɔ na ɔkɔnnɛm ɔkɔnnɛm abosomsom ɔkɔnnɛm sɛ abibiduro nyɛ abibiduro ne ɛde tetee me Me me me doctor fata o abibiduro ne yɛde tetee me yɛde ahaban menkɔ hospital da wopɛ wura hospital bi anaa hospital ɛwɔ run ha so kɔ sɛ wobɛhu me din wɔ hɔ a me din ni hɔ ɛsiane sɛ megye tumi a ɛwɔ wiase ne yɛda yi ɛdi megye me nananom som ne yɛda yi ɛdi me ti yɛ meya menim sɛ ahaban wɔ yi mefa posa nom a mehobɛtɔ menkɔ hospital ɛnkɔyɛ hwee wɔ hɔ Mm. Me nana, ma me ka sɛm kyerɛ, me nana fa ne sika nkɔ bank da. Wɔanyɛ bi da. Wɔn ɔsɛ mma obi akoro anyɛ bi da. Yɛ, ɛsan sɛ wɔn yɛ akorɔmfo. Mm-hmm. Yɛ, ne sika no wɔ ne dan mu. Na sɛ wobɛfa a, waha ho. Ba nnɛ, sɔfo panyin te asɔɔdan mu. Na ɔwia asɔre ne sika. Wɔn wɔn mɔmɔ obi a wawia asɔre sika yɛ ɛ wawu da. Dabi dabi dabi dabi yɛ hu bi da. Bɛ woba abosomfie bɛ wia deɛ wobɛ wu ɛsan sɛ kwaku firi tea yɛ tumi na ɔwɔ no onim sɛ ɔba ha a ɔbɛ wu nti ɔbɛkɔ asɔre ɛkɔ wia sika wɔ asɔre dan mu. Me ba o wei deɛ anuanom ɛda ase wei ɛyi na before no kora ma me mbusa wo asɛm kɔ me kɔ ampo no me ne wo me ne wo ɛnka baabi because Eh wo talking about sɛ eh yɛ nananom yɛ bosom ne ade ade no ɛna wo nso wo gye di sɛ bosomsom no ɛna ɛyɛ papa because when you are with the bosom no a wontumi nyɛ bɔne na adɛn na wode nneɛma mmaa la mfataa o wɛde wobɛtumi akla ama yɛ sɛ asɛ no akɔ akɔyɛ nkremo anaa nkremosomno nso no mode bosom no ka ho anaa mobɛtumi akyerɛkyerɛ m akyerɛ wɔn malam bɛn na bɛbɛtumi abɛgyina me hɔ sɛ bɛka kyerɛ me sɛ tumi a wɔkuta no ɛnyɛ moti anaasɛ bosom saa malam korɔ ɔnyi ne ho ei ɔyɛ ɔdaw a wɔbɔ ne bien

Hwɛ me years a mede asom Nkramo. Me maame woo me, yɛwoo me too Nkramom. Wote aseɛ? But yɛkanyan Atwemfoɔ a, Nkramofo yɛ number one. Sɛ wokɔ Saudi Arabia na sɛ wobɛduru ɔman yi mu a, woanhwɛ sala wonyɛ biam da. Yɛtu kwan kakra. Suban yi akuta Nkramofo wɔ Arabia, Saudi Arabia, ɛna Ghana yɛn mmaa no brɛ a wɔn brɛ wɔ Saudi Arabia. Masa, woanhwɛ a wokɔ Saudi Arabia ba a, wonyɛ sala biam. Mm, na na kyɛ sɛ me, metie a, na kyɛ sɛ woyɛ Nkramoani deɛ. Meyɛ Nkramoani. Na mmom no, sɛ woreka nokorɛ a, Nkramosom no mu no, wɔn a wɔyɛ Maalam no, Saa. wɔde bosom hyɛ Wɔn aseɛ, ahyɛ aseɛ. anaasɛ Moti hyɛ Ɛhyɛ aseɛ, aseɛ. anaasɛ Ɛyɛ Mif. Jini, Jini hyɛ Jinni, aseɛ. anaasɛ Rawani.
Rawani no yɛ dɛn? Rawani no, wɔn wɔ soro. Aha. Sɛ wontu, woda hɔ a, wobɛtumi aso daeɛ sɛ, asɛ wia, wiase asɛe, na wodi ammirika na wodwane. Ma so bi da. Ɛyɛ vision a wɔyi yɛ dɛn kyerɛ. ɔwɔ wiem.
Wɛdeɛ yɛn nuanom nkramofo no mo ntwerɛ nto hɔ yɛne sɛ nokorɛ na yɛde ɛde bɛbrɛ mo Richie ɔse God bless you yɛwie bɛ read mo comment no kakra nti na kyɛsɛ wo kasa a Malon foɔ no ne saa nnoɔma foɔ no nyinaa no even though sɛ yɛhu wɔn sɛ wɔn yɛ Muslims no oh biribi ɛyɛ dɛn mɛka kyerɛ oprɛn asɔfofoɔ no bi kora wɔn sɛ wɔn yɛ asɔfofoɔ no obi wɔ hɔ a suman ka no na ɔde ate asɔle menim bɛbree. Menim bebree. Na wonim, ɛnkyɛ no Baba na yɛbɛ invite Baba na wɔ studio ha. Ɛnnɛ me hyɛ mpaeɛ a ɛbɛdwa. Saa na ɛte.
Me me me me me bɔ sram ma yɛ asɔ sala nko a 37 years. Wow. 37 years o ɛna me yɛ nkramo. Na ma hu sɛ me me de me twi kasa no de som Nyame a Nyankopɔn wɔ nti ayɛ sɛ me kɔ ka Arab kasa anaa sɛ me sua Quran. Adɛn ntia? Mese me yɛmpagya nsa, Ghanafoɔ, momma yɛmpagya nsa mfa nto Otwaadiampɔn ne yɛngu nsa, yɛyi apayɛ, yɛayɛ bi a ɛbɛkɔ so. Yoo wei deɛ wo a wo follow me Nana Shady no wo nim sɛ that is what I have been advocating na yɛka nokorɛ kyerɛ mo a mo ntie ɔho na meka kyerɛ mo sɛ there is a time coming a ɛho obiara bɛba out abɛka nokorɛ oo Obia sɛ woyɛ Muslim o, sorry, sɛ woyɛ ɛɛ yɛfrɛ sɛ pastor o, sɛ woyɛ deɛ yɛ o, mobɛba out abɛka nokorɛ nti ɛnnɛ nokorɛ baako na meyɛ dɛ mede brɛ mo no. Wote ɛna America sɛ Italy hɔ baabi o, wɔn asɔredan kɛseɛ wɔ hɔ, wɔde ayɛ bar. Wɔde ayɛ bar. Ɛdɛn ntia? Wɔahu no, wɔanim sɛ adeɛ no a wɔde brɛ yɛn no ɛnyɛ papa. Broni de Bible ba Ghana anaa Africa ha no, wɔtwerɛ mu sɛ Thou shalt not steal. Mhm. Mɛyɛ nwia. Mhm. Ɛso aborɔfo no bɛyɛ no, wɔbɛwia yɛ gold, wɔwia yɛ abosom mm. ɛde kɔɔ yɛ. Na kasa ɔmo ankasa ɔmo fo. Yɛ asɛm na wotwa bɛyɛ sɛ meyɛ wia, na wopa kyerɛ wopa kyerɛ yɛ sɛ yi. Ba wowu abɛwia yɛ yi. Menua. Basa mo mɛyɛ nina hɔ. Menua.
Menua. Hɛ. Ɔn. Saa nokora wei sei no ɔn, wonnya bi. Ana ɛnyɛ Mallam bi anaasɛ yɛnnya eyi Muslim bi mma ne mmɛka nokorɛ nyɛ dɛn? nkyerɛ mo? Sɛ wate aseɛ? Enti na meka kyerɛ mo sɛ Shadis Media ho, we are bringing you the truth. Me na makɔfa no, ana me ne no ɛɛyɛ conjunction no, enti this is the truth he is telling you. Woyɛ Muslim na sɛ deɛ ɔɔka no ɔboa a, wo deɛ twerɛ to hɔ, anaasɛ fa wo number bɛto hɔ, yɛbɛfrɛ wo na yɛne wo ayɛ dɛn? akasa. Ɔse, ɔse. Mese, ma menka asɛm bi nkyerɛ wo. Wonim,

Merekɔka yɛn Agya a ɔwɔ soro, wo din ho ntew. Otwa deɛ mpo woi, mekyerɛ wo nsɛ o, mema wo nsa, asase yɛ a, wo nsa ni. Me kasa no no, ɛdɛn nti na mekɔsua Arabni kasa before sɛ matumi asom Nyame? Enti me mmoa Arabfoɔ no na ɔmo nsom ɔmo Nyame, na me me Nyame no a mewɔ no wɔ Ghana ha no, me nto no ntwene, mentumi nya me ntwene da. Ɛneɛ ɛneɛ asɛm bɛsisi o. Oh. Ɔn, Mallam o, Mallam Fataa o, ana ɔreka akyerɛ wo sɛ nokorɛ no nie, sɛ woyɛ Asanteni, woyɛ Ayigbeni, woyɛ Afrikani a, even though sɛ ɔyɛ Mallam na ɔresom ne ne ne Nkremu no, saa na yɛdeɛ ka no, anaasɛ ɔrefrɛ ne Nyame no, nokorɛ ne sɛ, it doesn't work, na mmom no, ɛwɔ sɛ woyɛ dɛn? Wogu nsa because woyɛ Afrikani. Hwan na ɔbɛka saa nokorɛ wei akyerɛ wo?
Nkremoni bɛn na aba abɛka saa nokorɛ wei akyerɛ wo? Maalam bɛn, maalam bɛn, ha? Maalam bɛn na aba abɛka saa nokorɛ wei akyerɛ wo?
Hwɛ, bɛyɛ three days mewɔ hɔ, girl bi frɛɛ me firi Saudi Arabia. Efie a wɔn te mu no, kwan a yɛde wɔn fa so no, Arabni na ɔte ne nkyɛn o. Na enti woa Kramoni, yɛse yɛyɛ ntafoɔ, yɛdodɔ yɛn ho. Na Kramoni, mo a ɛnam mo so a Nkramosom no baa wiase no, moreteetee obi ba. Obi ba a na sɛ in case wɔn ho ɛmfa no ma nyim nipa no mo wia no ma san mene duro so ɔnom na ɔwu ei ɛno ne yɛ Muslim Muslim bɛn no no yɛ som bɛn no no me me som kwaku firi mm yɛ eti kwaku firi wo ba me fie bɛ wia ma deɛ kwaku firi ɔbɛ ku na yɛ sɛ ɛnyɛ ɛnyɛ Mohammed na Mohammed na ɛwɔ saa tumi Mohammed ɔmɛtɔ abosom Mohammed na ɔmo ka me nim no ba mɛ ba mɛ hu sɛ bosom ni. Mebaa wiase mahu sɛ tumi ni, suman ni, mahu mo ama deda. Mo a, mo a mowɔ platform so, hwan na ahu Yesu da? Yesu Kristo no a wɔaprente ne pepa de abɔ dan ho no, Yesu no a ɔbae, Yesu no a ɔyɛ Rasta man, Yesu no a wɔbaa wiase kane no, ɔbɛduruu Africa o, Yesu ɔyɛ Africani na ɔyɛ Rasta, watwa dread. Enti mommma obi nnaadaa mo. Adɛn nti na wotra mu obi adaadaa wo?

Wɔn nso obiara yɛ rasta na wɔn bu sɛ woyɛ korɔmfoɔ, woyɛ obi a kyerɛ sɛ wonyɛ ni, wonka nnipa ho, munya saa nneɛma no, ɛno no nti na ama yɛayera no. Ɛnna ɛnɛ deɛ nneɛma bɛsisi yoo, ma me readi comment no kakra na yɛma ɛyi, yɛfrɛ no sɛ Babana nso mmɛkyerɛ n'adwene, fa phone ma me Babana na yɛn readi comment no kakra, me nua Shades Media no yɛyɛ dɛn, yɛde nokorɛ no ɛyɛ dɛn, ɛbrɛ mo, yɛde nokorɛ no brɛ mo because yɛka kyerɛ mo sɛ Obi sɛ ɔyɛ sɔfo, obi sɛ ɔyɛ mallam, obi sɛ ɔyɛ deɛn deɛn, ne nyinaa no na kyerɛ sɛ nokorɛ ne sɛ saa religion no wɔn de reto wɔn so kwa, wɔn de reto wɔn so kwa, na mmom no biribi yɛ dɛn, biribi hyɛ aseɛ, biribi hyɛ aseɛ, yoo, nti wei deɛ Babana nso yɛ dɛn wɔ ha sei, Babana aba a ɔno nso ɔde yɛ ba bɛkɔ sukuu kakra, Babana de yɛ bɛkɔ sukuu kakra, nti Babana, ah, wei na ɛyɛ, yɛfrɛ no sɛn? Honhom mu nnoɔma a yɛreka no deɛ, wei na ɛyɛ honhom mu nnoɔma no. Malam sɛ ɔno nso yɛ dɛn? Dunsini ne nnoɔma nti. Babana, asɛm no, woate deɛ ɛrekɔ so, deɛn na wobɛka akyerɛ wɔn about Malam, eh, bosom, eh, Muhammad ne adeade no? Ɛnnɛ yɛabuebue keys no akyerɛ mo, nti monyɛ aso na monyɛ dɛn? Na montie. Yɛwie nso a, yɛbɛkyerɛ mo nnuro a ɛwɔ ha, na mode asa mo ho yareɛ. Me deɛ, I believe in my ancestors, I believe in what? The roots, I believe in the plant. Ɛno ara na yɛde ayɛ aduro ama mo no. Enti no, yɛwie a, yɛbɛkɔ so nso akyerɛkyerɛ mo aduro pɛ bi a wobɛfrɛ na ɛyɛ dɛ, yɛabrɛ mo bi. Babana, the floor is yours. Okay, atiefo, mema mo nyinaa akɔ aba. Ɛyɛ mo somfo Babana na ɛka sɛ, me ne me nua Shady ne Asera na yɛwɔ ha se. Speak louder. Mesrɛ mo a, ɛyɛ Nkramosom, ɛyɛ religion, wɔn de bɛtemu yɛn, wɔn de bɛtemu yɛn because wɔn de huu sɛ yɛyɛ blacks no, yɛwɔ ade, nti wɔn de bɛkaa yɛ hyɛɛ yɛ. Me menyɛɛ mmoa.

Onyini, Mesrɛ mo Nkramofoɔ mepaakyɛw nsɛm bi kɔ so wɔ social media mepɛ sɛ meka ho asɛm kɔ eh, yɛn nua Chunu Jonas sɛ ɔdi atɛm o ɔni atɛm o Islam means peace and submissive to the will of Allah sɛ wogya ma Nyankopɔn pɛ ayɛ a wopɛ mepaakyɛw Kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne time no na ɔwɔ hɔnom na soa ayi na eh, ɔne ne soabaefoɔ no wɔnom no na obi bɛto ebini egu ne mfikyiri anaa baabi a ne wɔteɛ da bia nipa no bɛto bini Da biara na bɛ na bɛto bini saa de ɛ ɛtoa so saa several times ba menim days anaasɛ ɛyɛ a na nipa no bɛto deɛ na ɛwɔ hadis mu deɛ baako nipa no ameto bini ana ɔka kyerɛ na n'akyidifoɔ no sɛ ɔmo nkɔ nkɔhwɛ nipa na ɔbɛto bini gu me mfikyire ne na deɛ ɔmɛto bini na angu hɔ no mu ɔmo nkɔhwɛ deɛ bɛ na ha no ɔmo kɔɛ anabi osalatu osalam na nipa no ɔsoma na so ayɛbafoɔ no mu ɔmo kɔ na nipa no yare mhm. ama na so ayi ne so ayɛbafoɔ no bɛka kyerɛ no sɛ o oh, ayi anabi ɛɛ nipa no ɛkɔɛ na ɔbɛtu bini no ɔyareɛ o ɛna bi tutu ne nan mu pampampampam kɔ hɔ nom ɔkɔɛ no na nipa no yare ɔkɔbɔ mpaeɛ maa no ma nipa no ho tɔ ma nipa no gye islam diiɛ ɛbɛyɛ diin islam ni na meba o na sɛ ɛyi ba ha sei ɔkɔbɔ mpaeɛ ɛmaa no na mpaeɛ no ɔbɔ no with ɛɛ eh, Allah na sɛ ɔbibi hyɛ ɛhɔ na ɔreyi so mo mbiebie so kɔ sɛ ɛba ha na wei ne ka sɛ muslimfoɔ no they are there but biribi yɛ dɛn ɛhyɛ hɔ nti mpaebɔ no ɔkɔbɔɔyɛ no Obi bisa sɛ na ɔde kɔ bɔɔyɛ anaa? Mo biabia key no na yɛnhu adeɛ no. Ade ma menka asɛm bi nkyerɛ wo. Yɛfiri Ghana ha ne yɛtwa plane ticket ne yɛkɔ Saudi Arabia ne yɛkɔtwa Kaaba no. Ɛbɛyɛ tɔɔ. Ɛbɛyɛ tɔɔ.
Yɛkɔtwa Kaaba no ɔse menkɔ heaven. Adɛn nti na momma nkurɔfoɔ de aborɔfo de wɔn bo sika no nsiesie. Tafata ma menkyerɛkyerɛ wo mu.
Ayɛ ade koro ni ma ma mentoa saa Atwene Dwo Jonas asɛm no so na memfa mɛmɛsi wo deɛ no so. Ɔkɔbɔɔ mpaeɛ maa ne ho tɔɔ no ma ne nipa no bɛgyee Islam diiɛ. Nti sɛ Twene Jonas ɔde di Islam fo atsema no sɛ wɔnnedi kɔmhyɛni atsɛm, ɛyɛ point of correction, wɔnnedi kɔmhyɛni atsɛm, wɔgye dii sɛ kɔmhyɛni deɛ bɛ na ɔayɛ ama Ghanafoɔ, mpakyɛw, sɛ kɔmhyɛni ɔayɛ biribi ama Ghanafoɔ, sɛ yɛgye kɔmhyɛni ne nsɛm a ɔka no ɛdi tum ɛwɔ Ghana ha se a, Ghana ɛbɛyɛ a better country far than the whole is, uh, eh, country, uh, Islamic country in the world. Ghana bɛyɛ best. Ghana yɛ sum nkramu ne kyɛ. Ghana yɛ wɔ.
yɛ yɛ som islam yɛ yɛ te sɛ yɛ yɛ yɛ biribi a islam ɛyɛ islam anaasɛ koran ɛka biara no yɛ yɛ yɛ yɛ yɛn soso nam sɛ yɛn gye ne nti anaasɛ yɛn practice ne well ne nti wobɛnya kɔ ɛ wobɛnya ɛwe yɛ yɛ nuanom fake maram bi a wɔabɛtena hɔ nom sɛ hey ɛna duba mo nkɔ do kodu so ho a masa gyae ntɔkwa ne ahunahuna no ɛ ɛnyɛ no na twi no dwa no so babɛti o nipa no wɔyɛ adeɛ no sɛ ɛnyɛ a islam kɔmbo kyerɛ sɛ yɛmfrɛ no yɛntu no fo yɛnkyerɛkyerɛ na islam amammerɛ no nso memɛdi so bi Ɔn, deɛ nkyerɛ no, ebia ɛyɛ me nua, ɛyɛ sei ne sei na ɛwɔ Islam mu o, Islam yɛ asomdwoeɛ, ɛnti yɛ yɛ kyerɛ, yɛfrɛ no kyerɛkyerɛ no a, ɔbɛhu sɛ, ei, aah, saa baabi a merekɔ kan yi koraa mpo, wɔn koraa mpo, wɔyɛ asomdwoeɛ. But yɛama Islam a look in Ghana in Africa as religion biara sɛ, hwɛ sekan, twa tuo, sɛ ɛnyɛ saa na Islam teɛ. Jihad a ɛndi, jihad ɛndi kɔmhyɛni prɛ so. Even kɔmhyɛni koraa mu, saa tam na na ɔsom no, na nkurɔfoɔ bi bɛka kyerɛ no sɛ, abosomfoɔ bi bɛka kyerɛ no sɛ, kɔmhyɛni som wo. Bla bɛ kan wɔn yan som bɔ ɛyi bosom fɔ wɔn yia ne sɛ wɔn kan wɔn yan som nyankopɔ fɔ wɔn yia saa tam na revelation ba yɛ koria harikafo nom ɔsi koria ayo harikafo lɔnu la abudun ma ata abudun wala antun abidu na ma abuda wala ana abidu ma abatum wala antun abidu na ma abuda lɛkum dini kum wɔlia dini oh believers men som deɛ mo som mo som nsom deɛ me som me som me som deɛ mo som mo som me som deɛ mo som Monsom deɛ mosom na menso mensom deɛ mesom. Adɛn nti na Is ɛɛ Islamfoɔ yi a mowɔ Ghana, nyaatwom no awurawura yɛn mu? Mepɛ mo makyɛw. Montie me o. Na Chief Limam mpo ka kyerɛɛ mo sɛ, Sabari, anaasɛ Salaam. Salaam no asɛ kyerɛ sɛ, Asomdwoeɛ, peace. Salaamu alaikum, Asomdwoeɛ nka wo. Yɛka Salaamu alaikum na sɛ obi bɛdi yɛn konkom, yɛn Kɔmhyɛni atɛm a, Nyankopɔn na ɛsɛ sɛ ɔne no ko, ɛnyɛ yɛn na ɛsɛ sɛ yɛne no ko. Sɛ wogye Islam di a, Nyankopɔn, mongya Nyankopɔn pɛ ma Nyankopɔn yɛ pɛ nyɛ ne pɛ, na yɛnso yɛ pɛ nyɛ yɛ pɛ deɛ a, ɛnneɛ mongya ma Nyankopɔn na Ɔne Twemnidwoɔ no asɛmdi, Islamfoɔ, nyaatwomfoɔ, ne kwan sɛ mokɔ so sosososoɔ ne shirik, shirk bi ne hwanhwanfoɔ, daabi daabi daabi daabi, paapa yi, even, even in, in our current Islamic today in Ghana, even woyɛ dreadlocks kora mpo a, yɛfrɛ wɔ sɛ woyɛ fo anaasɛ wonim deɛ woyɛ, nso kɔmhyɛni mehu baabi a sɛ oyii ne ti. Mo mo mohwɛ kɔmhyɛni tirinwi tenten tirinwi a waboto Facebook a mo sɛ kɔmhyɛni na ne tirinwi yɛ tententene ɛyɛ curve zigzag wɔ mu. Mpakyɛw saa tam na kɔmhyɛni ɔyɛ rasta anaasɛ ɔnyɛ rasta? Meba o. Islam. Na kɛ sɛ me yɛ yɛkɔ ɛɛ Twin Jonas deɛ no so a, na ɛ asɛm no a mekaeɛ ne sɛ, sɛ mopɛ sɛ mokyerɛ sɛ sɛ mobɛ faete ama Mohammed deɛ a, na kɛ sɛ Mohammed is what? Powerless. Powerless, na kɛ sɛ ɔnni tumi no no. Sɛ mogyae sɛ Nya Mohammed wɔ tumi ne Nyankopɔn wɔ tumi deɛ a,

First person ɔmo kuu no Israel ɔmo yɛ black man ɔmo twi no mu ɔmo de pɔnkɔ soɔ ne ne nsa ne ne nsa sei ɛne ne nan ne ne nan ɛna ɔmo twi no mu tie no Islam bi a ɔyɛ correct bi a bɛ prove so ɔn prove I stand to be corrected ɔn prove me wrong. Yoo me nuanom na kyerɛ sɛ Baba no nso de ne deɛ bae sɛ sɛ moreka akyerɛ yɛn sɛ yɛkɔ Twene Jonas so deɛ kakra sɛ mopɛ sɛ moka kyerɛ sɛ Twene Jonas adidi ayi Mohammed atɛm na sɛ moka sɛ you will fight for mm Mohammed a you are renting Mohammed as what powerless ɛno no ɛyɛ short Na yɛba no ee ade koro nti a yɛbaa ne sɛ me bra yi ɛka nokorɛ bi na ɛno asɛ wo dwane ahaa ɔse ebi mo yɛ malam ebi mo sɛ wɔn deɛ wɔn yɛ nkremodeɛ ndeɛ na mmom no what ever they are doing no ɛnyɛ eyi Mohammed nyɛ Allah na biribi na ɛyɛ dɛn ɛhyɛ aseɛ me deɛ ɛno nti na nka me frɛ ɔsɛ bra cause yɛn ni abere because ɔse wɔn ba mo hɔ sɛ mo ba bɛgye powers ne adeade nti nokorɛ no yɛ sɛ ɛyɛ ampa sɛ nkremofoɔ no malamfoɔ no anaasɛ nkremofoɔ no a wɔn sɛ wɔn yɛ deɛ malam ne adeade no Biribi hyɛ aseɛ anaasɛ they are using Muhammad and Allah mom yɛn biabia key no cos ɔno no se sɔfofoɔ no ba hɔ nom a ɔmo ba bɛgye aduro na ɔmo kɔ asɔre dan mu hɔ no ɔmo de Yesu Yesu Yesu ɛno nti nokorɛ no sɛ Muslim foɔ no nso no biribi hyɛ aseɛ a mo use ɔse ɛyɛ dɛn gin ebinom nso use yɛn de yɛne rawani ebinom nso use eh, yɛ abosomfoɔ no a ɛyɛ ampa because woyɛ bi masa ka kyerɛ yɛn na yɛn ho deɛ ɛkɔ. Mepatwɔ nokorɛ wɔ mu ne sɛ ɛɛ mepatwɔ. me me I'm talking about Ghana and Africa the whole world no malam can challenge me baba na mhm. mede me sɛ si me bo obiara na obetumi achallenge me sɛ wei si kɔpakyɛw ida sɛ obi yusu na adwene mhm. ɔno ankasa imagination mhm. ida sɛ nipa na oyusu mu otia ida sɛ oyusu nsuo ida sɛ oyusu wurawa ani saa nneɛma a mabobɔ so yi ɛna nipa na oyusu anasa nipa na

The whole world obi challenge mo magic ho magic mo nim the word magic magic ɛni nteteni amanfo during the ancient time ne de nteteni guest sɛ bi a me guest ni mi sɛ me nteteni na ɛno nti mi yɛ bibi a yɛ wonders a yɛ magic o ɛno ne nkyɛn sɛ bibi bibi bibi na ɛsɛ yi dɛ bi ɛyɛ ha me de trek wɔn adwene kɛkɛ Right. sɛ de bi ɔbɛ relax Mm. ba yɛ ni afa ne sɛ ee ɛyɛ wonders bi ne ho ama o pff, hwia obie no hɔ nom mɛ yɛntwe sika, yɛnyɛ sei, yɛmma nsuo nnane sei, yɛmma mmereke nnane mogya, yɛmma toilet turo nyɛ sei, ma no don't challenge me the whole world not even ayi ɔn fɛn sɛ krampo ayi Stephen Fenn mm-hmm. dynamo anasɛ dabi dabi no one I dare every Muslim and I dare every confor no one Mom yɛn gye sunsum adi sɛ yɛn nsuo yɛn di ne ni. Tama yɛn nsuo yɛn di ne ni yɛn di ne ni. Even me me ka asɛm bi akyerɛ mo sɛ nsuo yɛn di ne ni no. Kɔnfa no kye ne bo yɛ dua na African fɔ especially Ghana yɛ sɔfa yɛn nsuo yɛn di ne ni no ka ho bi. Okɔ nsuo ɛwɔ Ghana ha sɛ mo ofiri nsuo na okɔ kuro ofiri nsuo na okɔ kuro kɔnfa no kye ɛne yɛn nananom na ɛyɛ saa deɛ ma maka. nsuo baako pɛ na ɛwɔ hɔ nom, yɛfrɛ no Zamzam, ɛno yɛ gyidi, but yɛ deɛ ɛwɔ yɛ kurom, yɛ frɛ no sɛ yɛ bosom. Yɛtumi kɔ hɔ hɔ ne akɔ sa saa Zamzam no, ne yɛ deɛ gu agyam ne ato ma nkramofɔ sɛ ɔmo ntɔ. Ei! Ɛsan so ma ayi ayi Arabfoɔ no sase sika, ɔmo benefit from yɛ yɛkɔ hɔ nom no, na adɛn nti na ɔmo deɛ ɔmo mɛsɛ yɛ deɛ no bi? Ɔn, ɛmfa nkɔ.
Ne yɛ kɔ sɛ hɔ deɛ no ne yɛ kɔ sɛ wɔn ba so bɔnfɔ ne bɔnsam yɛ black a gyimi di abɔnsam yɛ black yɛ bɔnsamfoɔ yɛ bɔnsamfoɔ yɛ gyi ɛho di yɛ gyi ɛho di yɛ gyimi to the extent ne sɛ sɛbi sɛbi yɛ kura mo yɛ ntumi yɛ nim aduane yɛ yɛ die. ne yɛ sɛ meba wɔ meba wɔ maka asɛm bi kristofoɔ no ɛkɔ israel akɔ akɔsa nsuo river jordan no abɛto ama na asɔre ba no nkristofoɔ ɛkɔ sɛ zamzam zamzam na ɔno nso de aba na zamzam gu abɔntene na nkroma da ha na patandeɛ da hɔ

Mese mo privum rɔ kɔtɔ na wo twa ne nsa ne nsa bɛba wo twa ne nan ne nan bɛba wo te na prɛ na prɛ bɛba obi nfa nto hɔ nom sɛ saa asɛm a me ke sɛ me boa. Yoo yɛda ase mom yɛn kɔso ɛ. Me nua nti me ne me nuanom nkramofoɔ na ɛwɔ ha nsɛm a ɛkɔ kɔ so ɛ nkramofoɔ se yɛ bɛku wei ne yɛ bɛku wei na na mo aba a wɔn yɛ dɛ wɔn kyerɛ kyerɛ yɛ adeɛ wei deɛ me no me nyɛ nkramoni oo na me no sɛdeɛ me ne nam a me nsua adeɛ no nti kumase na ma ba ama bɛ hyia me nuanom mmienu wei a wɔn bue bue keys ayɛ dɛn akyerɛ wo nti obi sɛ me kɔ mallam hɔ ɛma me kɔnyaa m'ayaresa no, ɛnnɛ wɔn reka akyerɛ yɛn sɛ, yes, Maalamfoɔ no, wɔbɛtumi asa wo yareɛ, yes, Maalamfoɔ no, wɔbɛtumi aboa wo wɔ wo haw bi ho, na mmom no, ɛnyɛ Allah, ɛnyɛ Mohammed. Me nua, nokorɛ no na yɛreka akyerɛ mo. Saa ara nso na wokɔ ayi, ɛ, asɔre a, sɔfo bi bi sɛ, wɔbɛtumi asa wo yareɛ, wɔbɛtumi ayɛ dɛn, aboa wo wɔ wo haw mu. Ne nyinaa no, ɛnyɛ, yɛfrɛ no sɛn, ɛnyɛ ayi, Jesus, anaasɛ ɛnyɛ, yɛfrɛ no sɛn, God, na mmom no, wɔn nyinaa no yɛ dɛn de biribi yɛ dɛn hyɛ aseɛ. Na me no, ade korɔ nti a na meyɛ saa video wei ne sɛ, na medwene sɛ ɛyɛ asɔfofoɔ nko ara na ɛyɛ dɛn, ɛyɛ use yɛfrɛ no sɛn, yɛn nananom mu nnoɔma. Ade korɔ nti a na mebisa mo no, na medwene sɛ ɛna yɛn nyinaa no church no, very good, na yɛdwene sɛ church no yɛ dɛn, wɔn nko ara na wɔn use yɛ dɛn, yɛn nananom mu nnoɔma. Sɛɛ na menim sɛ Nkramosom nso, sɛbio Islam anaasɛ Malam Malamfoɔ no nso, wɔn nso yɛ dɛn, use yɛfrɛ no sɛn, biribi a ɛyɛ tumi, ɛna yɛn bra no ka kyerɛ yɛn sɛ yɛn nsuo no, Ah ɔse yɛn nsuo no because ɔmo firi ha ɛyɛ dɛn ɛkɔ sɛ nsuo. Nsuo no anyini kyɛn yɛn nsuo deɛ yɛ mantwɛ bi anyini kyɛn yɛn. Very good. Ayi ɛdeɛ ne mbusa wo ɛdeɛ na ɛnya nsuo bi ɛdi ni. Aha. Busa wo ho sɛ adeɛ nti na ɛnya nsuo wei di yɛfrɛ no nkroma yɛfrɛ wei tanɔ yɛfrɛ wei ɔfɛ yɛfrɛ wei abankoro yɛfrɛ wei sei yɛfrɛ wei sei ɛdeɛ na ɛnya nsuo din wɔ Ghana ha sei. Umm. A wo tere nsuo na ɔkokoro wo tere nsuo wei na ɔkokoro ɛyɛ barriers.

Islamfoɔ no anyaatwomfoɔ no, monnyae o, na mo na morebrɛ o, sɛbisɛbi mo na morebrɛ o, monnyae deɛ moreyɛ no, na wɔkɔ Saudi hɔ nom a, mepaakyɛw nyɛ Kɔmhyɛni Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam na develop hɔ nom, mepaakyɛw woba Ghana ha sei a, ɛnyɛ wei na, ɛyɛ yɛn nipa o, yɛn adwene ne yɛn ahummɔborɔ a yɛma, yɛwɔ ma yɛn next generation ɛna yɛde develop yɛn man sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛmma yɛn akyifoɔ no mmɛbrɛ.
sɛ next twenty years sɛ wo nana bi ka kyerɛ wo sɛ akra a ɛpo no da hɔ nom yɛni gu mu a ɔka kyerɛ no sɛ yɛni gu mu a ɔbɛsere wo hmm. adɛn nti a ɔbɛka sɛ ah ɛsɛ nkra no ɔmo sɛ ɔmo abɛdwa sɛ ɔmo yɛ nimdeɛ wɔ hɔ ɔmo ɔmo yɛ talent hyɛ yɛ medɔ nyame me papa adwuma na ɔgya ahyɛ me nsa yes me me ɛyi me ba nie aseda yɛ me ba mhm. baa ɔkɛ sɛ ɛmfa sɛ wɔnyini kyɛn me nti ɛmfa sɛ aha ɛyɛ mhm. ɛbrɛ de Maame a ka kyerɛ mo sɛ, Hey, momyɛ anina hɔ nom, na momyɛ anyi nso yɛ adwene yie. Yɛfrɛ biribi awia, awia na epue bɔ adeɛ so, na adeɛ no afifi wɔ fam. Anwummerɛ na adeɛ fifi wɔ fam. Awia na ɛkɔrɛte, wode adeɛ hyɛ fam a, ɛkɔrɛte energy no during anwummerɛ. Na ɛyɛ awia no, na ɛrelease no anwummerɛ. Nti adeɛ biara mfifi wɔ day time, ɛfifi wɔ night time. Momyɛ go back to Kemet na mmom yɛnsua nneɛma bi firi tete no. Tete obi ka tete obi kyerɛ.
Tete obi ka tete wɔwoi ɛwɔ obi yɛ dɛn ɛkyerɛ. Ɛnyɛ obiara na ɛbɛba aba abɛka akyerɛ wo. Wonnya nkramoni bi ɛma no mmɛka nokorɛ no nkyerɛ wo. Na mmom Shadis Media deɛ yɛde nokorɛ na ɛyɛ dɛn? Yɛde ɛbrɛ mo. Yoo, wei deɛ ɛbɛgya mo akɔ kakra bi cos yɛn deɛ yɛn yɛ nkyɛ, yɛwɔ ndwuma bebree ɛyɛ. Na wobɛtumi aka nneɛma bi a woyɛ no wɔ w'aso ɛyɛ, ebia mboa wei bi, wei bi, bɛyɛ three bi anaasɛ four bi na yɛngya wɔn ahohwi, ebia na yɛba wɔn alamaseda so na yɛde nnuro no nso a yɛde akyerɛ wɔn, ebia spiritual no, sɛdeɛ wo deɛ no yɛ spiritual no nti ebia eh, obi hia wei, biribi sei na wobɛtumi aboa wɔn a na wakyerɛ yɛ. Sikaduro nso wɔ hɔ a na waka kakra bi afra, mpakyɛ yɛnkɔ na yɛnyɛ fast fast na ɛnɛ yɛwɔ nneɛma yɛ ha. Sika duro ni baabi a, ɛyɛ sika mpaebɔ na ɛwɔ hɔ nom. Ɛyɛ dɛ sika mpaebɔ?
Sika mpaebɔ ɛna ɛwɔ hɔ nom, ɛno. ebia wɔ luck abrɔko brɔko Aha. wɔpɛ sɛ yɛbiebie wo luck ma wo Mhm. ɛndeɛ bɛyɛ wo yare sunsum mu yareɛ bi yɛ twerɛ Mhm. ebia dambo Mhm. ɛɛ nneɛma bi nkɔ yie wɔ ho ebia obi a o- ɔso daeɛ na obi ne no aba bɛda ebia Spiritual ɔne- marriage. ah yeah ebi wɔ hɔnom a sika ntena ne nsam Mhm. ebi wɔ hɔnom a kyɛ sɛ ɔpɛ promotion in work Mhm. na wɔnya da a ebia saa tam no na wo- wofie adeɛ bi a wohwɛ no sɛ wofrɛ no sɛ bɔnsam no wasɔre atia wo Because ɛnam sɛ wogye di sɛ ɔno ɔyɛ bonsam nti, ɔno nso bɛkyerɛ sɛ ɔyɛ bonsam. Ampa. Nti wamfa na adeɛ a ɔpɛ amfa amma no a, da biaa ɔbɛsi wo akwan. Wobɛkɔ sɔfo bi hɔ, sɔfo no bɛka sɛ, bonsam, ɛnyɛ bonsam biaa, ee paapa, bonsam biaa nni Ɛnni hɔ. obiaa biribiaa. Use wo mind no, na use aduro no, na wohu sɛ tumi wei sei ɔdi m'akyi no, sei na ɔpɛ. Yɛ ma no na wo ho ntɔ wo, na masa mo mmienu no nti na monya ho yɛ. Yɛda atiefoɔ nyinaa ase. Yɛda ase, Baba Ana.
Yɛda ase. Yoo! Donsini.

Mesrɛ wo. Yɛde kyerɛ mo frii oo, yɛbɛkyerɛ mo for free. Wontie me. Deɛ nti a m'ani abere nyinaa ne sɛ, obi tumi kɔ Saudi Arabia na wakɔsa Zamzam na wabɛto ama Ghanani, na woda ha na asuo pra da wo kurom. Adɛn na Ghana mpaninfoɔ pra no a yɛtu galamsey wɔ mu no a yɛsɛe no no, yɛnsɛ saa nsuo no ngu konko mu na yɛso yɛntɔn mma aborɔfo na yɛmfa nyɛ yɛn kurom yie? Bae wokɔtɔ saa Zamzam no a wode ba a, sika no nyɛ hɔ na ɛka. Nsuo de yɛ kurom adɛn nti yɛkɔtɔ zamzam ɛno yɛ sɛ kɔmhyɛni na ɛyɛɛ mm ok ɛyɛ ɛnti sɛ woretie me na sɛ wopɛ ahoban bɔ a woyɛ to amirika na bra agyapa herbal center yɛaso yɛyɛ wobɛduru ha sɛ tu aduro na wopɛ o sika aduro na wopɛ o ayera aduro na wopɛ o wodeɛ sɛ asɛm woyɛ amerika yi wohyia me a woyɛ kume ma mmea ma maakora woyɛ kume na hwɛ deɛ bɛsi mm. ɛsiane sɛ megye me nananom som no yɛ dɛ ɛdi ɛna megye ahaban nso yɛ dɛ ɛdi Tumi nso yɛ dɛn? Ɛwɔ ahaban mu, me nua. Tumi wɔ ahaban mu. Saa. Enti ɛnnɛ mede moringa ho ade kyerɛ. Moringa ɛsa yareɛ baako baako 72. Ei! Enti sɛ wokɔ serɛ mu a, anaa wokɔ nɔɔfo a, nɔɔfo akɔkora a wanya 90 years ɔtumi twi bae. Yes.
Ɛnnɛ, yɛde yɛn ho ato aborɔfo no ɛredidi nnuane bi. Wonya 20 years a, ɛsɛ sɛ wofa aduru ansa wo ne wɔba ada. Mm. Yeah. Esiane sɛ yɛn nnuane a yɛredi no yɛ, yɛn nsu a yɛrenom, hwɛ, pure water wɔ Samoa hwan yɛ wɔn yɛ yɛ kura pala na yɛde yɛ, pala nso ɛyɛ yɛfrɛ no sɛ chemicals mm na wankasa wonom saa adeɛ wei kɔ ɔyɛ mu no wonyale, nti mesrɛ mo monhwɛ mo adidiɛ yie na moringa no mhm. obi a ɛyɛ ntini mu adwuma yɛwɔ bi wɔ hɔ a na ne nan ayɛ titiritii ne ntini mu asi nti ɔntumi nyɛ da yi ɛntene ne nan mu. Ne yɛde borɔfo ato so sɛ Mercy Pool sɛ hwan hwan. Ɛɛ sɛ Mercy Pool sɛ dɛn? Sɛ mɛ mɛ Mercy so ni Ghana a ɔte ne hwan? Hmm. Ɛdɛn na yɛnya no yareɛ wɔ Ghana? Yes. Ɛti sɛ wonte ne mu asisi a kɔtete moringa na ahaban no na noa fa yɛ nsuo na nom. Ɛno asɛ ɔtete ahaban no? Tete ahaban no.
Na wano anaa? Wei deɛ mmea na mama nkwan mahyira so ama obi a wɔhwɛ me nnɛ. Mhm. Because yɛwɔ ahaban bi wɔ hɔ a mebɛtena akora akyerɛ na menka nkyerɛ sɛ mahyira so a wokɔte na wonom a ɛnyɛ adwuma da. Mm. Ɛɛ, sɛ me na mikuta tumi no, ɛna merekyerɛ wo sɛ kɔyɛ sei. Mese, Moringa ahaban no a merekyerɛ no, nnɛ wo a wohwɛ me biara no, mese bɛhyerɛ so ama afiri yi, wokɔte na wonom a, ɛnsa wo yareɛ. Sɛ memaa kwan, woba a ma menkyerɛ wo. Wo no nso, wonom wie na wode ma obi foforɔ, ɛnyɛ adwuma da. Mema woahu sɛ tumi yɛ dɛn wɔ wiase. Tete moringa no n'anoa na nom. Sɛ obi a wɔwɔ sisie problem, obi wɔ hɔ a wapagya adeɛ ama ne sisi, Ne tsir no mu ayɛ dɛ asɛ emu atwe kakra ntsi da biara ne sisi yɛ no ya. Ɛyɛ no ya. Yɛ, kɛma ɔrenya no no ho no, wɔ no wɔ duro mu na kyi mu nsuo no na fa krikaduro kakra fra na fa sa na hwɛ sɛ wo sisi no ɛnkɔ a. Wow!
Mese ɛsɛ yareɛ baako baako 72. Wow!
Moringa no.
Ɛyɛ saa nneɛma no na ɛyɛ nananom use wɔ serem ɛma ama seremfoɔ no wɔn sɛ yɛ seremfoɔ deɛ wɔn nyini kyɛ o seremfoɔ ɛyɛ saa ahaban ahaban no hwɛ wobɛtumi akɔ serem wobɛkɔ na obi ayɛ nkwan na ɛyɛ nsasaawa na wasi ayɛ dɛ agum na ɔne ne yere ne ne mma na wɔn adi bɛte wo na wofiri kumase no wɔn ani ate wowi nantwinam ɛnyɛ preko nam we ɛnyɛ akraman nam wi nti woka sɛ wokɔ wɔn anim wobɛyale na ɔte hɔ nti mesrɛ mo yɛwɔ nnuro bebree ɛwɔ hɔ A yɛbɛbɔ ho dawur ara da yi akyerɛ mo, na saa moringa ahaban no ne ne hon no mede kyɛ mo free. Wo a wobɛyɛ bi ara no Nyankopɔn mfa so nyɛ dɛn? Nsa wo yareɛ. Esiane sɛ, sɛ mamma kwan sɛ Nyankopɔn nsa wo yareɛ wɔ ho a, wobɛnom anom anom anom a, ɛrenyɛ adwuma da. Saa. Ɛɛ.
Kɔ.
Sɛ wo yare stroke, diabetes, pressure, gono, yɛwɔ bi wɔ hɔ a, mpam agorɔ, wakɔdi mpam agorɔ ma gono ayɛ dɛn? Ayɛ no. Ne bɛmma no refɔn. Mesrɛ wo, bɔ mmɔden sɛ wobɛtu amirika aba Japan Herbal Centre yɛasoɛeɛ bɛgye yɛn nnuro no a yɛde aba abɔnten no, me deɛ mese megye me nananom som yɛ dɛn ɛdi? Enti wonom aduro a ɛnyɛ bosom, wokɔ sɛ oh baabi a mete no akorɔmfoɔ wɔ hɔ nti yɛmmɔ me ho ban sɛ ɛbɛyɛ obi nku me wɔ aberɛ a metaa mo nsoeɛ a, meka kyerɛ wo ɛnyɛ bɔne ɛsiane sɛ wokɔ a sɔfo no bɛka akyerɛ wo sɛ mankɔ aduro so, wofiri hɔ a ɔbɛba. Ofiri hɔ a ɔbɛba. Ɔmo daadaa yɛn no no. Adankɔ daadaa bere na nkurɔfoɔ ka ne bi no no. Eti yɛwɔ nnuro bebree wɔ ha a nnɛ yɛbɛdi ho adanse ayɛ dɛn akyerɛ mo. Ɛna wo nso a wotie me a woanom aseda herbal powder di ho adanseɛ wɔ screen no so. Ɛna obi a wo nso woanom bɔga aduro yi, aduro wei wo a woanom bi no momfa adansedie no mmra. Ɛsiane sɛ yɛntɔn adufoo wɔ ha. Yɛntɔn adeɛ a ɛnyɛ papa ɛnyɛ dɛn ɛmma mo. Da biara nea ɛpɛ sɛ ɛyɛ ade a ɛbɛba abɔnten no mu nyinara obiara nya bi wusu a ahotɔ yɛ dɛn? Ɛba. Yɛasan de ontment wɔnwasoɔ bi de aba. Ɛno ɛno mpo na nka mɛbusa ho asɛm no. Ontment yi eh, mebaeɛ yi ma mahu sɛ ma masra bi deɛ na wobɛ wobɛka no kakraa bi akyerɛ. Ɛdeɛ paa na ontment no yɛ? Ontment no ɛdeɛ paa na ɛma me? Mesrɛ mo. Ma me readi comment kakra, meba. Eh, Dakwa Juliet, Dakwa Juliet, I see you, Dakwa Juliet, eh, me, me, mete wo nka akyɛ. Eh, Kwame Acheampong sɛ, why should you condemn someone before marketing your product? You are fake, bro. Yɛda ase, ne nyinaa no, yɛbɛ readi ama mo. Eh, because sɛ woka sɛ we are fake for condemning someone's product a, na ɛkyerɛ sɛ, eh, Kristosom ne Nkramosom no nso yɛ fake, because Kristosom ne Nkramosom no, sɛbi, ɛmo nso condemn the religion of others, eh, a monsua nyansa o. Kwame, Kristosom no ɛwɔ mo bible no mu sɛ abosonsom ɛyɛ nkwaseasɛm enti Kristosom is condemning somebody's belief deɛ ɛne ɛno nso no ɛyɛ fake ɛho aha ɛyɛ nyansa na ɛdɛn yɛde nsua yo Richie Richie Kofi sɛ eh, you do all Dr. Eduro yɛ yɛda ase Enoch sɛ all West Africans came from Egypt That's why we need to learn our history, the bible and Koran was copied from our ancestors from Egypt, the history is still there in Egypt Enoch ɛyɛ nokorɛ ampa Steven Buju sɛ I'm watching you live from Frankfurt city German foɔ mekyea mo nyinaa Joe Kofi Baba sɛ I need doctor number ɛɛ wɔde bɛto hɔ nom Richie I see you Ɔman hene Nana Wale ɛyɛ ɔse dɛn Wagwan my boss I want kɔtekɛseɛ aduro Richie sɛ nine stop ma me redi kakra nso mfiri me deɛ nim ɛɛ. Ɔman hene I see you eh, Riti sɛ power eh, Kofi eh, Enoch ma redi wo deɛ no, Darkwa me redi wo deɛ no eh, Nancy sɛ how can Islam be the best religion in the world, Massa mind your talk, ɛyɛ ɔno wankasa yie, Baba na deɛ ɔbaeɛ no ɔno ɔnim nipa mu kasa nti na ɔhu deɛ ɔkeka, Paulina sɛ big ups brothers, very interesting and educative eh, let's live in peace as we have always be, yɛda ase eh, Joe sɛ that is all. Eeh Ghana ɔse dɛn Yesu is still in the healing business ɛyɛ ampa ne nyinaa ɛyɛ bi Joe sɛ masa you are still living in slavery and brainwash ɛke sɛ ɔreply obi ɛno no eeh wate aseɛ Enoch sɛ Ghana is not for Muslims or Christians so you can't stay in Ghana and fight for a Saudi Arabia Enoch that is good eeh Kwame Nana long time Kwame Tewia I see you Kwame Tewia I see you Elom sɛ greetings Elom mehum Citizen sɛ those people are all scammers. scammers what is the word sɛnde na me nsɛnde ɛyɛ ampa biribi ani hɔ saa ɛɛ muslim ni sɛ masa you don't have anything ne nyina ɛbɛ redi kwame i see you pastor jacob honey i see you ɛgye ne mbu aten ɛɛ canada me hu mo glass nkoa me hu mo nyinaa me hu mo nyinaa nti yɛn kɔ ɔba na ointment no ɔsɛ deɛ na ɛyɛ ɛwɔ atiefo mohwɛ a yɛatwerɛ ho aseda herbal ointment mm -hmm. Aseda Herbal Ointment na ointment ne dwumaadi ni wobie so a sei na ɛte. Fa kɔ awɔre kakra nom cos ano ɛhye paa. Ano ɔhye paa wobie so a sei na ɛyɛ dɛn ointment no ɛyɛ dɛn ɛte. Na deɛ ɛte ni sɛ obi a wote kaa mu kaa adoa kɔbɔ fam wo kasam mu abu ɛwɔ hɔ a wohu sɛ mu no yɛ wo ya bɔ mmɔden sɛ wo nsa bɛka Aseda Herbal Ointment fa bi wɔ sɛ wɔ sa so. Obi a wanya accident.
Obi a wanya accident. a ne kasa mu ya ne ya no, wo de, ɔntrɛnt no wɔ sawasa so. Yɛka sɛ wasawasa so a, sɛdeɛ. Fa sra so. Aha, Ɛyɛ okay. twii Okay. ɛna mekaeɛ no. Fa Saa. wasawasa so. Meda ase, masua adeɛ.
Yes.
Me menka borɔfo, menyɛ buroni. Ɛno ano no. Ɛnnɛ obi kɔ sukuu koraa na wanka borɔfo a, ɛse wabɔn. Ɛse wabɔn. Na wagya Haa, ne asɛm o. Ghana kasa no ato hɔ. Yɛnkɔ ayi. Wote aseɛ?
Enti wotie me a, wo kasa mu yɛ wo ya. Sɛ woahwe ase na wo kasa mu yɛ wo ya a, bɔ mmɔden sɛ wo sa bɛka Asere Haba, ɔntrɛnt. na wode atwitwiri so anaa fa wɔsawɔsa so. Adeɛ bɛkye no wobɛsi wo ayɛ free. Woyɛ adwuma no asɛ woabrɛ. Woyɛ wo ho biribi a ɛnyɛ yie, wo honam nyinaa yɛ ɔya. Bɔ mmɔden sɛ wobɛsra Aseda Herbal Ointment. Wosra Aseda Herbal Ointment no a, adeɛ bɛkye no wobɛyɛ free, wobɛkɔ w'adwuma. Yɛwɔ obi wɔ hɔ a ne ti yɛ no ya. Wo ti yɛ wo ya a, hwɛ Aseda Herbal Ointment no, yɛ no sei, fa yeyɛ wo moma so sei. Fa sra wo moma so te sɛ deɛ meyɛ dɛn? Meyɛ no.

Ɛyɛ ka me me ka me nyɛ nka but ma me nka. Ka. Yeah wo te hɔ ntumi ntena a wo sisi akyire sei na wo de ayɛ dɛn ɛde asra ayii asɛm ɔkasa bɛbi sɛ who say power no de abrɔfo no asɛm a wɔn ka no no tumi yɛ dɛn ɛwɔ hɔ na me gye tumi di me gye tumi di paa eti atiefoɔ nea ɛwɔ hɔ no. Na ɛyi skin rashes anaa. Skin rashes ɛna obi a nsansan egu ho ɛsɛ wo body no yɛwɔ baabi eh, yare bi yɛfrɛ no twifo twifa twifane o sɛ sɛ woka twifone yes twifale yɛ ɛyɛ wɔ ɔma at times ɛma na ɛtaa yɛ wɔn paa mhm, ɛsɛ wɔn nan ho ɛsɛ wɔn nan ho nti wode sra so ɛbɛkɔ wode sra so a ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛkɔ ɛbɛwu a ɛmmɛ biem na ma menka asɛm nkyerɛ wo yɛwɔ kokwaduro papa ɛwɔ ha Na sɛ kooko afifiriw na obi de adeɛ te firi hɔ sɛ okooko no ate na bisa wo sɛ, Na deɛ ɛwɔ wo mogya mu no ɛ? Ɛkɔ. Deɛ ɛwɔ mogya mu no nso ɛ?
Enti yɛwɔ aduro wɔ ha a wei ɛyɛ kooko deɛ. Kooko, sɛ kooko afifiriw, woyɛ wo ho hwee ɛnyɛ ye. Yɛwɔ obi wɔ afifi ne to, ɔhyɛ ataadeɛ wɔ ɔntumi. Hmm. Obi wɔ ɔkɔ toilet a mogya wom. Bɔ mmɔden sɛ wo nsa bɛka bɔga aduro yɛ. Wo sɛ car bi no wɔ yɛ a baabi a ɛkɔ kɔ no hyɛ biara away. Yes. Ka kyerɛ Oprey.
Ɛna me so me kasa a me turo challenge ɛsiane sɛ me nim the way a aduro no yɛ dɛ yi ɛte. Me gye ahaban di ɛti me ne obiara kasa a me pɛ sɛ me ne no yɛ dɛ yi ɛkɔ challenge. Sɛ kooko ayɛ o.

ma ɔsan ka aseda herbal powder. Woyɛ ɔbaa wakɔ hospital fibroid da wo yam yɛbɛyɛ wo operation nipa so yɛde sekan nya ka wo pɛ wahoɔden nyinaa ayɛ dɛn asa maame ma nkɔbɔ ka wɔ hospital na nkɔwu bɔ mmɔden sɛ ɔsan bɛka aseda herbal powder stroke aka wo diabetes sɛ ɛyɛ pressure. Eh, Kelt Wene, Kelt Wene, eh, okay. Ma menfa me nɔmba no ntoɔ ɔn, ma menfa me nɔmba no ntoɔ, ɔno nso de ne deɛ no bɛtoɔ. Mewɔ code no wɔ hɔnom a, sɛ wofrɛ si me sɛ ɔdɔ ma kɔ, wɔbusa nɔmba no na obi busa ɔɔsa. Me nɔmba no yɛ nie ɔn, yɛbɛtoa so, me nɔmba no ni, zero five nine two, Baba Nɔbo ma me, to to ma me wate, zero five nine two, four zero two,

Woka fibroid no wamfɛ no Fibroid, ɛhɛn, deɛ na obi ɔde a bɛkɔ no. fibroid da wo yam a wokɔ hospital yɛkɔ paeɛ wabɛgye wo sika kɛseɛ, maame anaa me nua barima ei, na saa yɛlɛ nso ɛnyɛ barima, barima biara nni hɔ a fibroid deɛ ɛda yi ɛda ne yam, Ɛyɛ no. ɛyɛ mmaa no, wo a wo menses mma yie, obi wɔ bɛyɛ six months, seven months ne menses mmae, mogya no ɛwɔ wo yam, enti ɛwɔ hɔ a ayɛ sɛ deɛ awonyem no na ɛnenam wo yam, bɔ mmɔden na ɔsan ka Aseda Herbal Powder na wonom a, wo mensese no ɛbɛba ama wo nso woatumi awo ahyɛ Nyankopɔn dɛn? Anuonyam. Diabetes. Diabetes, bɔ mmɔden sɛ wosan bɛka Aseda Herbal Powder ɛsiane sɛ nnua no a mede yɛ aduro no ɛyɛ ɛdɔɔso, nnua no dɔɔso bebree, maka abom na mede ayɛ dɛn? De ayɛ saa Aseda Herbal Powder no. Asthma. Asthma. Ɔdeɛn na ɔde bɛfra?
Asthma no ɔde bɛnom kube nsuo, obi a ɔyare akomayareɛ wode bɛnom kube nsuo, obi a sɛbe fibroid da wo yam no, wobɛpɛ Coke. Anaasɛ woannya Coke a, noa nsuo hyɛ te sɛ deɛ woyɛ tea a buroni frɛ no warm water Yes. na fa gu mu na nom. Wobɛhu sɛ within sometimes kakra bi no, mogya no ɛbaeɛ no akyɛ nti no, obi ani ne mogya. Ɛbɛtumi aba ntɛm. Obi de bɛtumi anom two na ne deɛ no aba. Obi bɛtumi anom three na ne deɛ no aba. Nti mesrɛ wo, mma yɛmfa sekan nyɛ dɛn? Nkɔka wo. Ɛɛ. Na sɛ wohɔ stomach ulcer. Stomach ulcer, Obi wɔ hɔ a mako to ne yam a, ulcer, na obi bu sa, aha.
Mako tɔ ne yam a, na ɔrane. Aduane tɔ ne yam a, na ɔrane. Nsuo koraa na ɔbɛnom a ɔkɔ toilet, ɛyɛ stomach ulcer. Enti bɔ mmɔden sɛ wo sa bɛka Asere herbal powder. Na Asere herbal powder no bɛma wo stomach ulcer no afiri hɔ ma wo nso woatumi adi mako. Yɛwɔ obi wɔ hɔ a, hɛ, dɔkta tua, atua no sɛ mma no nyɛ dɛn, mma no nni mako, ɛnam stomach ulcer nti. Mako yɛ biribi wɔ nipa body mu. Anka yɛ ka koraa nkyene kum nipa kyɛn obia yes nkyene ekum nipa kyɛn obia bɛtɛ ɔno yɛ nka ho asɛm wate sɛ obia kɔ baabi aka kyɛn so ɔwɔ nkyene yɛ alɛ da daabi da okay te mesrɛ mo yareɛ sɛ yɛ honhom afam sɛ yɛ honam afam wode tu amirika na bra agyapa herbal center yɛaso yɛyɛ yɛbɛsaw yareɛ ɛwɔ nyankopɔn din mu meme ntra hɔ nka nkyerɛ sɛ nyankopɔn ni hɔ na mmom nyankopɔn se mempagya nsa nkɔ mfo soro na memfa ngu fam na memfa nsom no saa Enti Arabni no nso, ɔmfa ne moma mmɔ fam na ɔnsom Nyankopɔn. Ne Allah, ne Allah no.
Saa, ɔmfa nsom Nyame.
Enti me, megye me Nyameyɛ dɛn? di. Enti bɔ mmɔden. Yareɛ no sɛ ahinta. Wo ankasa wote hɔ no wohu sɛ wo yare, but wonnim baabi a yareɛ no wɔ. Tu amirika na bra. Yɛwura honhom mu a, yɛbɛhu baabi a yareɛ no wɔ na yɛayɛ dɛn? Yɛasa wo yareɛ. Ɔdawroma nti, saa na aduro no yɛ dɛn? Ɛte. Yoo. Yɛda ase, me nuanom, mo a monnim, an advocate for our ancestors, sɛ wate aseɛ. herbalist a I am trying to bring all the herbalist especially yɛne yɛfrɛ no sɛn youth no a yɛaba no nimdeɛ no a yɛ nananom de gyaeɛ no ana yɛse yɛ dɛ yɛde ba back na me me a me advocate a me advocate no ɛnyɛ sɛ me yɛ dɛ hyehyee mepɛ sɛ mema mo hu sɛ ɔn sɛ Akwasi Broni sɛ ɔtumi sa yareɛ sɛ ɔde wo bɛkɔ hospital ansa na ɔba ɔde machine akɔsisi wo so a, yɛn nananom mo no, saa time a na machine ɛnya mbaeɛ, saa time a na hospital ɛnya mbaeɛ no, na yɛyɛ dɛ, yɛsa yɛn ho yareɛ, sɛ wate aseɛ, ɛnti I am dudo, yɛn maame, yɛn nananom yɛ ma yɛ, na everyday yɛn nom, ɛno na mɛyɛ dɛn, aseda herbal powder, na ɛno no no, wei wonya bebree na ɛgu hɔ nom a, every three days biara wo nom, ɛma w'apɔmu yɛ dɛn, ɛsi so, ɛmma yareɛ mpo ɛnyɛ dɛn, ɛmba wo hɔ, sɛ wate aseɛ, ɛnti no wobɛnya bebree na wode agu wo dɛm, Wobɛtumi ne wo mma nyinaa ayɛ dɛn anom? Deɛ ohia ne nsuo nwunu, yɛfrɛ no sɛ warm water, sɛ wate aseɛ. Now, me try sɛ mede yɛn nyinaa yɛbɛba, Babaana, Aseda, me nana mo, yɛbɛba yɛn nyinaa together, na yareɛ yareɛ nketenkete a na ɛnni yɛn so no, yɛbɛtumi ayɛ dɛn asɔlvo with natural plant, with natural root, with natural herbs, without negative what? Effect. Cause mostly, when you use their pills, their tablets, mmorɔfo no deɛ no, nokorɛ ɛyɛ baako pɛ, it gives you what? Negative effect. Ɛno nti na mede bɔga eduro yɛ no ɛyɛɛ dɛn ɛbaa edwa so no. Ɛyɛ mmee ara sɛbi ɛna yɛyɛ dɛn yɛkyerɛeɛ. Nti wohwɛ a ɛnie, ɛyi wɔ mu, hwentia, kakaduro, tuantini, kraman kɔte, mahogany ɛna yɛyɛ dɛn yɛde afra. Nti wei no ɛna ɛyɛ powerful. Wodeɛ wose woyɛ barima na wontumi mmɔ a ɛnie, mesrɛ wo. Deɛ wobɛhia ara ne sɛ, nokorɛ no yɛ baako pɛ, wode nsa bɛhyɛ. anaasɛ coconut anaasɛ quinine tonic na mmom no nsa no yɛ adwuma paa nti barima bi wɔ hɔ nom a ɔse ɔde bɔɔ so aa na yɔɔ barima bi wɔ hɔ ɔse ɔdi baako pɛ ɔnyɛ dɛn ɔntimi ndi biem mepakyɛw ɛnie bɔga aduro yɛ manpower bitters no ɛna yɛde abrɛ wo no barima no bɛgye baako cocoa no a na ɔɔka no ɛnie hwɛ cocoa no ɛnie cocoa fifi wo to ɛbɔ w'ani saa cocoa no na meka kyerɛ mo sɛ ɛno ara na ɛde amaman no nyinaa ɛbɛgu yɛn sisi because nansa yi no aduane bi wɔ hɔnom a yɛdi korampra a it doesn't digest, aduane a yɛredi no nansa yi no ɛnyɛ papa, fertilizer ɛwɔ mu, yɛdidi wie yɛ a na yɛda, mo a mowɔ aburokyi no especially mo a mowɔ aburokyi no wokɔ adwuma ba a yɛ a wobɛdidi ada nti digestion it doesn't take place, mesrɛ wo ne nyinaa no ɛyɛ kooko, kooko aduro no nso nie, the powerful and the effective kooko ɛna bɔga aduro yɛyɛ dɛn yɛde aba no. Wobɛtumi de anoa no wɔ nsuom na woanom. Wobɛtumi awe, me da biara mewe na mayɛ dɛn, mamene mu nsuo. Kooko deɛ obiara wɔ bi. Saa kooko no na ɛma obarima shrinke. Obi a ɔse ebi a me barima no na ɛyɛ kɛseɛ na sesie no barima no ɛsoo te, mepakyɛw, ɛyɛ kooko. Bra na bɛgye kooko no bi. Fifi w'ani, wotumi posaposa w'ani, wobɛhu sɛ wo mu yɛ ɔyaw sɛ kikikiki. Ne nyinaa no ɛyɛ kooko. Enti infective kooko no me na mede aba no. Ɛho na ɛden deɛ, ah, ɛho ɛden na mmom no yɛnya bi a kooko paa ɛɛha wo a, mesrɛ wo bra. wobɛtumi de akyekyere baabi a na wayɛ dɛ, woate, wosan nso bɛnom akɔ wɔn mu nti, kooko no, ɛwɔ mu koraa a yɛbɛkɔ. Baako nso nie, ah, ne nyinaa no ɛyɛ registered o, ɛyɛ registered by Shadys Media. Now, wei ɛyɛ for low libido ana low sperm count. Low libido ana low sperm count. Yɛka low sperm count a, wonim ade korɔ, na ɛkyerɛ sɛ oho nsuo no awe, anaa ɛnyɛ saa na yɛka no? Oho nsuo nni hɔ. Bɛrima a ne ho nsuo ntumi nwo ba. Aha, bɛrima a ne ho nsuo ɛyɛ dɛ, ɛnni hɔ, anaa ne ho nsuo ntumi nwo ba. Ana low libido ɔbaa anaa barima a ɔse ɔnni atenka? Ɔbaa anaa barima a ɔse ɔnni atenka. Low sperm count, wo ho nsuo no ɛnyɛ adwuma me nua nnie wei no nso no mede ma wo a deɛ wobɛhia ne atadwe ɛno ara sɛ wode atadwe anaa adwe na wode aka ho na wode kube nsuo ayɛ dɛn ahyɛ wobɛtumi de nsa nso ayɛ dɛn ahyɛ any way you want it wobɛtumi ayɛ dɛn ayɛ now mekyerɛ wo wei nso hwɛ Hwɛ adeɛ. Wei ɛyɛ mahogany aa ɛna wei nso yɛfrɛ no nwɔmaa, mahogany ɛna nwɔmaa. Obi wɔ hɔnom a ɔse ɔntumi ndidi, wofiri adwuma ba pɛ stress ɛɛkɔ so, nnoɔma bi ɛɛkɔ so, wabrɛ wontumi ndidi, wode wei mmienu no wode bɛbom na wanoa aa, wonoa wie a na wanom mu nsuo no, wotwɛn bɛyɛ ten minutes a ɛkɔm bɛde wo na wadidi. Ɛno ara nso no, ɛma w'apɔ mu yɛ den. Ɔbaa bi wɔ hɔnom a, ɔse ɔwo wieeɛ no, ne yam kuro no, ah, ne yam kuro no, ɛnwo, ɛnwuiɛ, ɛnwuiɛ, nti ɔntumi nnidi, ah, ɛma w'afunu nso reyɛ kɛse. Medanse, dɔkta. Wei wode bɛbom na w'anoa, na ɛdwo kakra bi a na w'ayɛ dɛn, na w'anom. Nti wei no, ɛyɛ yam kuro, yam kuro. Mahogany anan wɔmaa, new product a ɛno nso yɛde ayɛ dɛn, yɛde aba abɛka ho no no. Nti mesrɛ wo, Ɛyɛ yɛn nyinaa na yɛyɛ saa combination a yɛpɛ sɛ yɛyɛ dɛn? Yɛtumi register register na yɛte herbal centre anaasɛ herbal clinic sɛdeɛ yɛbɛkyerɛ mo sɛ nhaban ne nhahan anaa abibiduro no ɛyɛ adwuma. Nti nneɛma a ɛwɔ ha no no, aseda herbal powder ah, wonya bi a apomuden, ointment no aba ah, a ɛyɛ bones, waist pains, nneɛma bebree na ɛwɔ ha sei. Wei yɛ kooko, Wei nso yɛ bɛɛma bitters bitters no wo a wopɛ bitters bitters a no wobɛtumi anya wei no bɔga eduro yɛ bitters no wode ahyɛ na wode asi hɔ two days wotwa anɔpa anwummerɛ da a wopɛ sɛ wo have sex no woanom ɛba w'ani so kakra a wo ne wo kankyema momfa nyɛ mo ho adwuma wei nso wɔ hɔ a ɛyɛ low libido ana low sperm count low libido and low sperm count wei ne mmienu yɛde bom wɔmaa ana mahogany wontumi ndidi Woawo foforɔ, woyɛ ɔbaa na woawo foforɔ na wo yam kuro no nwuiɛ, ɛno nti ɛma w'afu reyɛ kɛse a, fa bom na noa deɛ ɛhia no no. Ointment no nso, yɛaka akyerɛ mo. Dɔkta, yɛsrɛ wo, ka biribi kakra bi, ebia wobɛtumi akyerɛ ahaban baako bi na yɛde wɔn asi ha. Yɛde bi wɔ hɔ a, yɛkyɛ mo free, ebi wɔ hɔnom a, yɛbɛkyerɛ mo for free, ebi wɔ hɔnom nso a, you support us and we support you people. One thing you have to know ne sɛ, a, monka momboa yɛ, momboa yɛ na anka yɛnkɔ international. Sɛ woate aseɛ? Nti help support our own. Meda nse doctor kakra bi a wɔbɛka na efutuo bi a wɔde bɛma wɔn a na yɛn gyae wɔn cause bɛ se yabrɛ. Ahwɛfoɔ ne atiefoɔ a mo hwɛ yɛ ɛnɛ anɔpa yi wada roma yɛda obi biara ase ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ne yɛn nyinaa yɛ gu so yɛ dɛn ɛrekyerɛkyerɛ yɛn ho na m'asɛm a mepɛ sɛ meka ɛkyerɛ mo a mo hwɛ me no na mo a mo wɔ social media mo hwɛ yɛn no mada roma menkum nipa menkum nipa da. Menyɛ fa sika bɛgye sika, menyɛ sikaduro, mesrɛ mo. Ɛyɛ nkorɔfoɔ frɛ me a, ɛne wei ayɛ bɔne, mepɛ sɛ meku no. Menyɛ saa mistake no da, ɛnam me nananom nti. Menyɛ saa deɛ no. Menyɛ double money, nyɛ sɛne mma mensɛn no mma wo. Mese bra na yɛnsa ɔyareɛ, sɛ ɛyɛ honhom mu, sɛ ɛnyɛ anisoɔ, yɛbɛsa ɔyareɛ ama wo, ayɛ dɛn, atɔ wo saa.
Ɛɛ, ɛdi kan, baba, na baabi a wowɔ biara no, ɛnnɛ, nkyea kɛseɛ mfa nkɔma wo.

Aah Nyankopɔn nhyɛ wo den wɔ baabi a wowɔ biara no. Rukaya nkyia kɛse nkɔma wo nso mekyia wo. Ɛɛ akyire yɛbɛkasa back door. Aisha Aisha metwotwo mutwo metwotwo mutwo baabi biara a wowɔ a wohwɛ me awia yi. Aisha nkyia kɛse nkɔma wo ɛnɛ awia yi. Meda obi biara ase meda obi biara ase mede mo bɛhyia. Yoo enti ma me readi ɛɛ comment no kakra na yɛnhwɛ ɛɛ deɛ amanfoɔ de baeɛ. Richie sɛ nice talk ɛɛ Richie never mind Joe Edward abɔ ne nsa mu saa Joe we see you Same money ɔse my contact ok wamfa contact no nso wɔ biom mɛ don't worry doctor deɛ wobɛnya ne contact wobɛnya ne wofrɛ me pɛ wobɛnya ne contact me deɛ menim ana mekyerɛ mo no wofrɛ me na menni mu pɛ ɔno ara na ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛyɛ adwuma no ɔno ara na ɛyɛ adwuma no nyinaa me na mede code no bɛma wo sɛ mede nɔmba no ma wo a na mama wo code sɛ frɛ na de me code wode shady ɛka ho pɛ ebi a na wayɛ dɛn wama wo discount Ɛno no no sɛ wode shady no ka ho a na doctor bɛma wo discount because ɛyɛ true me ana wo ba bɛhu doctor deɛ a ɛwɔ sɛ ɔma wo discount nti shady's media no ankasa no yɛsan nso ɛyɛ dɛn ɛɛboa mo nti ɔse me number no Ka menkasa biom but yɛn mfa sɛm wɔ ketewa ntwa mu. Fa to hɔ. Nyankopɔn yɛ adom a da a yɛbɛba abɛhyia no yɛbɛyɛ promotion yɛbɛkyɛ nneɛma ɛwɔ ha yɛbɛkyɛ Aseda herbal ointment yɛbɛkyɛ powder no bi yɛbɛkyɛ bɔgɛ aduro yɛɛyɛ dɛn ɛwɔ ha wotɔ bi a na yɛama wo discount yɛ yɛ yɛakyɛ wo bi Ɛno nso yɛ very good eti keep on supporting Shadys Media ma me ready bi contact no enie zero five nine two zero five nine two four zero two nine zero five ɛba mede mede dɔkta ɛɛ dɔkta deɛ no yɛ twerɛ nti dɔkta nso contact na mede ba bɛtwerɛ nɔmba no nti wobɛtumi akɔtate no through Facebook o contact ne pɛ ka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ Shadys Media ɛno ano no why zero five nine two four zero two nine zero five zero five nine two four zero two nine zero five wobɛtumi ayɛ dɛn awɔsape me wobɛtumi nso ayɛ dɛn afrɛ me na ohia dɔkta nɔmba wofrɛ me a wɔsɛ please i need doctor's number na mede ama wo na mede code no ayɛ dɛn aka ho kofi vibrant sɛ i need the number nɔmba no ne abobɔ no zero five nine two four zero two nine zero five

Emmanuel Donkor sɛ, How about flames control? Flames nie, Doctor ɛfɛn sɛ bɔga aduro yɛ no ɛyiyi amaman no nyinaa ɛyɛ dɛn? Ɛfiri wo sisi mu, nti ɛno nso ɛbi wɔ hɔ. Ɛɛ ɔman hene sɛ boss, aha, yɛ, ya. Ɔse ɔman hene sɛ boss, your blasting ɛ, ɛ, has bear fruit o, they are doing the road from the Pomposo Bridge to Asɔnkɔre, when, ee, ɔman hene, saa, ɔman hene, medaase, medaase, sɛ me, mekɔ blastee boasefoɔ no nti ɔmo yɛ road no, medaase ɔman hene, Ɔmanhene mɛba, mɛba paa, Ɔmanhene mɛba eo, Abutrika Nation, Abutrika biribiara wɔ biara yɛbɔ wo din a na yɛasɔre, Abutrika mehu I wo nso wobɔ adwuma paa, Abutrika mepakyɛw fa wo eyi no ma me, advert no ma me na yɛn promote ma wo eh, Emmanuel Donkor sɛ Can that powder control constipation please? Ɔse powder no constipation kyerɛ sɛ ɔntumi nne. Ara ne wei mahogany no ah mahogany ne nwoma no ɛyɛ mu ɛyere duro nti mahogany no nso constipation ɛbɛboa ɔman hene mepakyɛ wo wie a contact me wate frɛ me zero five nine two four zero two nine zero five Joe Kofi sɛ yɛ number number no na mede ato hɔ no ɛna Malik atwerɛ gu hɔ ama yɛ no Malik Musa ɛse zero five nine two four zero two nine zero five Baba Nano no yɛda ase ɛɛ. Ɛsame sɛ nɔmba no ara na yɛde ama mo no, na kyerɛ sɛ nɔmba no ara na amanfoɔ hia, nɔmba no ara na amanfoɔ hia, nɔmba no ara na. Ɔse what about the people in Europe? Meda ase sɛ wode saa question wei aba. Mesrɛ mo, aduro no baabi biara a wowɔ biara no yɛyɛ dɛn yɛsɛnde. Sɛ wowɔ Europe, sɛ wowɔ USA, sɛ wowɔ England, sɛ wowɔ Canada, baabi biara no, so far no masɛnde akɔ ama wɔn nyinaa no wɔn nsa aka. Wɔn se one week, at least one week na wɔn nsa aka. True post office, baabiara wɔ no, wo nsa bɛyɛ dɛn ɛbɛka? Na baako nie, ɛ, wei no menya nlankyeyɛ, wei no baaba no na ɛde baayɛ, menya nlankyee because ano ɛyɛ dɛn, ɛɛden, ano ɛɛden, nti hwɛ, hwɛ ne yie, hwɛ ne yie, hwɛ ne yie, wei no ɛyɛ wo a wo deɛ wo se wo sisi no, sisi yareɛ paa, sisi yareɛ paa, na deɛ ɛyɛ ne sɛ yɛde yɛ dɛn, yɛde tua, ɛnie, ɔhu sɛ ɛyɛ black, Nti adeɛ black na ɛyɛ ade papa. Hmm? Nti wei no, wo a wo sisi ɛyɛ wo ya paa no, me nua, sɛ wodi tua pɛ, ah, within 20 minutes no, wobɛhu sɛ wo sisi no, emu wew, na ɛsan so bɛma woakɔ private. Wokɔ private a, amaman nko ara. Na wei no, mereba abɛyɛ dɛn? Ɛreba abɛtɛste. Madi nka atɛste bi da, ama nneɛma a mehuiɛ no, ɔn, wei afei na yɛde yɛ dɛn? Yɛde reba dwa so. Wo a wo se wo sisi ɛyɛ wo ya paa, wei ne yɛ sisi, sisi, ɛna amaman. Hmm sisie sisie wo tena ase na wo sisi yɛ wo ya wo yɛ adwuma na wo sisi yɛ wo ya wei yɛ de tua wei ana mɛka kyerɛ mo no yɛ de yɛ dɛn yɛ de tua na yɛ de bɛba adwa so yɛ de bɛba adwa so afei na yɛ dɛ yɛ ba bɛ produce eti sisie ɛne amaman paa no enie me nua yɛn mpɛ sɛ yɛ bɛ kasa bebree yɛn nkasa bebree ɛyɛ ahahan ne ahaban ɛyɛ ebibiduro a yɛn nananom na wɔn yɛ dɛn wɔde sa wɔn ho yareɛ ɛno nti na yɛka kyerɛ wɔn sɛ if am telling you sɛ yɛnkɔ we are going back to our root no ne nyinaa no ebiara no no ɛyɛ sɛ yɛde ahaban ne nhahan ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛsɛ yayareɛ yɛn nananom sɛ sankɔfɔ wɔ hɔ yi yɛnyɛ dɛn yɛnkyiri sankɔfɔ wɔ hɔ yi yɛnyɛ dɛn yɛnkyiri sɛ wate aseɛ ana yɛse yɛnkɔfa aduro no mbra no ne nyinaa yɛ dɛn ɛyɛ ahahan ahahan nso ɛyɛ dɛn ɛwɔ nwuram Me nua, yɛnkasa ɛnkyɛ bebree, number no na mesane bɛto hɔ na magya mo ha, 0592 402 905, 0592 402 905. Koko ɛha wɔ afrɛ, wontumi mbɔ adwuma afrɛ, yareɛ bi a ɛha wo no sɛ ɛyɛ spiritual koraa mpo no a, yɛwɔ obi wɔ hɔ nom a ɔno nso bɛyɛ dɛn, ɛbɛyɛ spiritual no ayɛ dɛn ama mo. Yɛnkasa bebree, menim sɛ moabrɛ, monkɔdidi Yɛde mo besi ha, da foforo yɛbɛtoa so. My name has always been Nana Shady, you can call me Evangelist Nana Yaw Prɛko and I will always respond, I am evangelist for my ancestors. Yɛda mo nyinaa mo ase, keep supporting. YouTube no nso ɛyɛ Shady's Media GH. Wokɔ Instagram nso a ɛyɛ Shady's Media no ara, enti all the platform no Shady's media ɛyɛ YouTube pɛ ana GH ɛka ho because obi afa ɛnti ɛyɛ Shadys media GH na wo social media handle no ɛyɛ dɛn wo Facebook no wamfa nto o. Me Facebook no yɛ Aseda Herbal Center ɛnti Facebook no Aseda Herbal Center o hwɛ so nso a mɛ kyerɛ ɛɛ Baaba Fatawo Baaba Fatawo ɛno na wakyerɛ number no agu hɔ no ɔno nso yɛ ne personal Facebook ɛnti yɛnkasa bebree we've been talking a lot yɛde mo bɛsi ya yɛde mo bɛsi ya da foforɔ yɛbɛsan so atoa so we love you all bye go back to your root ɛnyɛ ade bɔne mɛma obi ɛndaadaa wo yɛda mo ase. Adeɛ bi a evil biara research ansa na de bɛyɛ waka sɛ ɛyɛ evil.
Yɛda ase.